Мәдинә, ник соң сез һаман миннән качасыз? Качарлык булгач, нигә мине уйлап чыгардыгыз алайса?

Җыламый торган кешеләр турында язып карагыз. Яздым. Мәдинә, ни дип яздым? Китне Мәдинә!

Әйе. Ә сез таң тишегеннән кая җыендыгыз болай? Мин Казан телевидениесына. Ого! Кастингка. ТНВга мени? Әйе. Ого, киноларда күрәсе бар икән сезне. Белеп булмый, җаным, белеп булмый. Кызларны уйныйсыздыр инде, Рәйсә апа, кызларны. Шаярма инде. Сак бул, сак бул, зинһар кара. Яра, яра, яра. Кемне кая төшерәсе? Ә, без барыбыз да бер җирдә төшеп калабыз.

Сез нәрсә хаман йоклап ятасыз мәле? Торабыз. Тәнзилә. Галия уянабыз, әйдә, әйдә, әйдә. Хатыйп абый көтеп ятмас, аннары допкага калгач, артыннан йөрисегез булыр, әйдә. Тәнзилә, торабыз. Мәдинә, бар кит әле. Рәхәтләнеп йокларга ике сәгать вакытыбыз бар әле. Галия, әйдә, уян. Уян, әйдә. Син нәрсә алмаңны ашадың да чүбен өстәлдә калдырдың? Кызлар, әзрәк ортыгыздан җыештырып йөрегез инде. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, уянабыз. Ярар? Әллә өч почмак алып килдең инде? Кая берсен бир әле. Кичәдән бирле ашамаган. Имтихан дип ашарга да пешермәдек. Торасың да аласың инде. Валия, карале син миңа хан кызы диярсең. Ашап бетермә тагын. Әй, Йә инде берне генә! Шаяра, бал. Берне генә. Тәнзилә, ашыйсыңмы? Мин иртән андый әйберләр ашамыйм. Гомумән, мин диетада. Алайса, мин сиңа ботка пешерермен. Рәхмәт. Ой. Алло? Әйәни, әйбәт, яхшы килеп җиттем, әйе. Кызлар, әйдәгез, торыгыз, яме, мин ботка пешерә торам. Назия апау! Киттек ме? Хәерле иртә. Нич монда, эш вакытында. Кем белән сөйләшәсең, Мәдинә белән? Мәдинәгә сәлам әйт. Минем малай да кайтам дип шалтыратты. Эш вакытында Казанда ятарга яме, ярый булды. Нинди машина ул? Дамирлар яңа машина алганмы әллә? Сеңелем Хамидә, кайтуыңмы әллә китүеңме? Сисәмесез, Рубин? Кырып китәле хәзер.

Һә? Нәрсә, кайтканда кеше булдымы? Булды, шау булды. Кая? Барганда дүртәү. Нәрсә? Бир, бир акчаларны, әйдә. Акча кышып. Бөтен акчаны җыеп бетереп барасыз син әле. Соң бер булмаса бер өйләнәсеңдер бит инде, улым. Нинди өйләнү әле? Әйдә, мин аны теге шкатулкага салып куям. Ә, 150 син үземә калдырыйм. Ярый ал инде ул. Кара әле. Мин анда палас чыгарып җәйдем. Ярыймы? Астына целлофан җәйдем. Вәзирә килергә тиеш. Зинахар, келәттән кер порошогын алып бир. Су ташып тор, су түгеп тор. Ә юк. Ярый, су ишек алдына акса да ярый инде. Булды, беттеме? Илтеп куйыйммы сине? Хәзер? Бензин әрәм итепме? Ә-ә. Ул паласны атласаң, җумасаң да була инде. Бут. Ничек инде өйләнәсең бар бит, улым? Нинди өйләнү әле? Кызлар килгәндә йоклап ятма, ярыймы? Ярый. Күзләрең шешенеп бетә бит. Ярар, исән сау. Ярар, пока. Эй! Мансур! Нәрсә хәл? Исән идек әле. Озак көтәсеңме? Сөйгәнеңне көткән вакыт Узган гомергә саналмый ди. Сәлам. Исәнмесез. Гений. Короче, короче, безнең күрше апа Галиянең әбисенең оныгының килененең тфу, әллә кеме булып чыкты инде. Шул җибәрде. Миңа эш ясады. Тазалый инде. Рафик әфәнде. Нәрсә? Кергәндә зинхар шакып керегез, яме киенеп яткан мәлләре булырга мөмкин. Ярый, ярый. Тәнзиләгә дә эндәш. Ярар, ярар. Мансур, син радио тыңлыйсың мол? Ара тирә тыңлыйм шунда. Кеше яңа гасыр радиосыннан бер җыр тыңладым әле. Шә. Сине генә уйлыйм дип аталмый малай болай. Йә. Чапма мәхәббәт. Соң мәхәббәт ничек чабырга мөмкин ул? Сез менә үзегез уйлап карагыз. Чаптырсаң, мәхәббәт тә чаба ул, Мансур. Кара әле, Мансур, кичә бер шигырь укыдым әле мин. Кемнеке? Ай, шәп, шәп тә яза инде малай. Ә, чын талант. Дахи. Юк, Почти дахи. Кемнеке? Рүзәл Мөхәммәтшин. Син түгел инде, малай. Кара әле, Мансур, 200 сум биреп тор әле. Мин үзем белән аның кадәр акча йөртмим. Картыңда да юкмы? Мин карта белән бөтенләй кулланмыйм. Киенгәнсең. Галия, Тәнзилә кая? Матурлана Тәнзилә.

Карагыз әле, сатуга күлмәк тектем бит. Менә җиңнәрен яңа бизәк белән күрәсезме, матурмы? Бигрәк матур булды. Эх, кызлар, моның качествосы да бик әйбәт бит. Менә күпмегә сатырга була моны? Бәндә сөйләшеп кара инде. 2000 булырлык бит. Мең ярымга бирсәң, кызыма алыр идем. Эх, кызлар, Мирзанныкны өйләндерәсем бар бит. Туйга акча кирәк, туйга акча кирәк. Әле әле Вәзирә Казанга китте, әле миңа менә яхшы сыйфатлы тукымалар алып кайтачак. Алла бирсә, тегәм, сатам, тегәм, сатам. Акча кирәк бит. Вәзирен дә катнаштырмакчы булдыңмы инде хәзер, ә? Спекулянт эшләренә. Юк, сез ишетәсезме, кызлар? Бозма баланы, бозма! Гөлчәчәк! Нинди парт җыелыш оештырасың син анда? Нәрсә ул синең? Ә менә мин сиңа хәзергә Газизка кине бирәм. Соңына хәтле укып чыгасың һәм

Мәгънәсез, тузга язмаган җырлар җырлыйсыз син, ә? Менә мин сезгә бер мәгънәви төпле бер әйбер укыйммы? Әле бүген иртән генә язган идем. Әйдә әле. Мигдарсыз милләтләр мыскалда. Мөртәтләр җимерә мизанны. Муенда мыскаллы муенчак. Телләр дә, уйлар да. Богаулы! Утопия! Нәрсә сөйли ул хаманы? Ирек тә ирек! Кем кыса сине, ә? Мин сиңа моның сәяси, икътисади нигезен аңлатып, кирегә исбат итә алам. Ә мөртәт нәрсә ул? Утопия! Шизофрения исе килә моның. Мара, кешедән көлмә инде. Суксук сөйләмәсен. Сез мине гафу итегез, ләкин мин башка сезнең белән бара алмыйм. Сез уңга, без сулга.

Мансур, нишләп утырасың син анда? Тор әле! Тор, утырма пычракта, тор, диләр! Юк, Мәдинә, бөтен ачуымны чыгардылар. Мин алар белән гаилә дуслары булып йөри алмам ахры. Бик әйбәт йөри идек әле. Йөрибез инде, йөрибез. Инде өч ел була очрашып йөрүебезгә. Мәдинәм бер шигырь укыйммы? Укып кара. Мин сине кичәге көнеңнән көнләшәм. Ә юк, юк, монысы түгел, башкасын. Янәшә яшәргә Килешле шәһәрдә бердәнбер кадерең арттымы? Җилкәңә җай яткан кулымны ала алмыйм. Шул гына. Кирәкми артыгы. Бетте. Матур. Үзегез яздыгызмы? Үзем инде. Мансур Хәсән кеше язганнарын укып йөрми ул. Бер китаплы булгандыр инде. Китап дигәннән, белмим, кирәк микән ул китап язу. Эше күп, файдасы аз дигәндәй. Менә тиздән Казан утларында шигыреңне бастырабыз дип әйткәннәр иде. О, котлыйм. Ә китапны шулай да чыгарыгыз сез. Мәдинә, мәйдә, китап турында сөйләшмик әле. Әйдә, өйләнешек әле, Мәдинәм. Юк, нигә? Фәния апа, өйләнсәң, аерым бүлмә бүлеп бирәчәкмен диде. Юкны сөйләмәгез инде, Мансур. Мәдинәм, мин бит шаяртмыйм. Менә Бакый бабай шаһит. Шулай ук. Аңладым, яратмыйсың син мине, Мәдинә. Ай, Мансур. Мин тәкъдим ясауны күз алдыма болай китермәгән идем. Кайда йөзек? Кайда романтика? Булыр, Мәдинәм, булыр, йөзеге дә булыр. Романтикасы да булыр, син бераз гына көт, яме. Мәдинәм, син ризамы? Риза дип. Менә булгач сөйләшербез, яме? Син мәктәптәге шикелле утырма. Иркенрәк утыр. Угу. Яхшы. Мирза Нуровой мине кайчан төшерәсең инде? Укый торыйм журналың, анда күп ич әле. Ага. Угу. Әйдә урындыкны әйләндереп утыр. Исәнмесез, Әйе. хәерле көннәр. Шәп. Сәлам, Азия. Төшегез төш, миңа игътибар итмәгез, мин юк дип белегез. Син нәрсәгә бигезен тап килмәдегез? Кая монда әбигә? Миңа да визитка җитмәде әле монда. Әнә Гөлия урлап киткән минеке. Миңа Альфия бирде. Нәрсә качтың, эй? Сиңа нәрсәгә ул фотосессия, ирдәүкә? Эй, Вәзирә! Тик кенә утыр әле, попугай! Кем попугай, минме попугай? Попугай. Син нәрсә, Мирза Нурианы оятка калдырып, попугайлар минем чәчемә ни хисең син? Булды, булды, булды. Нәрсә яклыйсың аны, эй? Син, син гафу ит инде мине, мин сиңа икенче юлы киләм, һәм уңайсыз булып чыкты. Сал минем туфлине дә килеп җиткән, нәрсә Мирза Нурианы хәрәкәтләнергә уйладыңмы?

Үзең дә бер маймыл! Рәхмәт! Әйе, маймыл! Нишлисез, ә? Әлфия миңа дигән визитканы Гөлиягә тапшырган, ә аны миңа Мирзанур биргән ибик беләсең килсә. Эх, Ходаем! Биш сәгать ясаган чәчемне чолкып бетерде. Эх, Ходаем! Үтерәләр инде мине, әти-әниләре булса, болай кыланмаслар и.

Прошу. Тавышын кысаны бераз. Егән кем атырыш? Соң вәзирә дә монда рәхәтләнеп сөйләшеп барыр инде Ай, улы. ай, алайса вәзирә белән бер дә сөйләшкәнегез юк инде. Карале бу юл читендәге печәннәрне Ник чабып алмыйлар микән, улайма? Кемгә кирәк соң бу хәл? Соң чапсаң, матур булып кала бит инде ул. Вәзирә, нәрсә кыштыр дисең син анда? Списокны таба алмыйм әле, тукта. Син онытмадыңмы? Юк инде. Ә, әм-нәм-нәм-нәм-нәм, таптым, таптым, алганмын. Ярар. Кара әле, улым. Кибеткә баргач, зинхар машинаны еракка куйма, ярыймы? Урын булса куермын якынрак. Ней. Бүген материалларны күп итеп алабыз. Вәзирәгә әз булса да булышырсың. Нәрсә күп итеп алабыз аны, Гөлчәчәк апай? Менә заказга күпме язылган, шул хәтле алабыз. Юк инде, баргач. Ә әрәме кала бит аның. Баргач күз күрер әле. Тукымаларны ташырышырга. Булышырга онытма, ярыймы? Инде ни, әйттең, әйттең. Мин кабатлам. Мирзанур. Эу. Мирзанур. Эу, Вәзире. Минем кукукулы эчәсем килә. Нәрсә эчәсең килә? Кукулы. Кукукулы. Шәрсең кока-кола. Аз бирәсеңме соң? Алырбыз, шәрсең килгәч. Син ни шуннан попкорн да ашыйсың икән. Попкорн. Телевизордан күрдем. Ой, сабый, алырсың попкорн да. Ансын алгач инде ни дә кирәк. Ни? Мамык теге. Сладкий ватамы? Сладкий вата, әйе. Алырмын инде. Эй, сабый син, ә. Аласың бит, димә. Алам, алам. Караны, ябышмасын анда.

Улым Мирзанур белән. Әйе. Ха, о, монда. Барсы да әзерме? Вакытыбыз тар. Бар, бар, бар, бар. Ага, бусы юк. Бусы исә әнә кил әле. Әйе. Соңрак, бер биш минут туктагыз әле.

Мәдинә. Берәр нәрсә булмагандыр бит. Алып та киттеләрмени инде. Мин хәзер кайтып җитәм. Әни? Хәзер кайтып җитәм, яме? Әни, мин заправка барып килим әле. Бәдәш. Син ич бу. Мәдинә.

Мәдинә! Бу тукымалар тиз бетә! Мирзанур кая булды ул? Синең малай ма? Әйе. Мәдинә кыз белән чыгып китте. Әйдәле Вәзирә.